Magoti ma mwaũra andũ. Karũgano kandĩke nĩ Ngũgĩ wa Thiong'o gakaganwo nĩ Ndũngi wa Gĩthuku. Kwĩ hĩndĩ mwaũra andũ endete magoti mũno. mũno mũno. O mũbuto wakoragwo na igoti rĩarĩo. Wa bururu, igoti rĩa bururu. Wa mathangũ. Igoti rĩa mathangũ. Mũtune, igoti itune. O ũguo o ũguo nginya agetagwo nĩ andũ mũnene wa magoti. Nake akĩambĩrĩria gwĩtotora na gĩthweri. Piga magoti! eh? si upige magoti ona githungu Cook Magot. Cook Margot. Cook Margot. oaikaine uguo ati ni mundu wa magoti ri mwaũra andũ ĩ abatithirio mũrutani nĩkĩ Ti tondũ wa kũrutana thukuru abana kana kũruta mbeca cia gwaka thukuru. Aca. Aabatithirie ũguo nĩ ũndũ wa kũruta andũ kĩrĩa kĩrĩ mũhuko. Matige kũritũhĩrwo. Agũkora wĩ na igooti kwĩ na riũa. Reke ngwaũre igooti kwĩ na riũa. Agũkora wĩ na igooti kwĩ na mbura. Reke ngwaũre igooti rĩtikoirĩrwo nĩ mbura. No rĩrĩa ningĩ aamenyire atĩ Ngeretha makoronia maambĩrĩirie wathani wao wa ũkoronia na gwĩtia igooti rĩa nyũmba. Mwaũra andũ akĩona tona kĩoneki. Mwanaigĩra nyũmba. Ruta igoti rĩa nyũmba. Aka koigũ ka mbũkũ. Ruta igoti rĩa kanyũmba ka mbũkũ. Akĩra ngũkũ kĩaga. Ruta igoti rĩa ngũkũ. Ruta igoti rĩa ngũkũ. Enja irima rĩa maĩ. Ruta igoti rĩa maĩ. Ruta igoti rĩa maĩ. Enja kĩoro. ruta igoti ta rĩa mai igoti rĩa mai wagũra kanyamũ ruta igoti rĩa kwendia kanyamũ wendia kanyamũ ruta igoti rĩa kwendia kanyamũ ũyĩ woi wendia maguna ngui ruta igoti rĩa kuguna ngui wendia makondobia Ruta igoti rĩa ngũbia. Watua makadamia, ruta igoti rĩa gwathamia kanua. Mũthuri na mũtumia moiga makomanie, ruta igoti rĩa ngomanio. Maraya magĩikara haraya. Araihĩrĩrio nĩmo akiuga, Hapana, acio nĩ hustlers, nĩndamatinĩria igoti. ndikwenda arũme morĩre rũraya gũcaria maraya maĩ me kũraya matinyotoraga mũnyotu No hĩa rĩmwe aatororokirie rĩrĩa eerire ciana irute igooti rĩa rĩera atĩ ciĩtĩkĩrio kũhihia rĩera na kwaga ũguo cihihie ndogo ya maithori. Andũ magĩciria araria cia igoti, magĩkaya makiuga ciao ngingo itigũtinio magoti, kaba matinio igoti rĩa nyũmba handũ ha gũtinio igoti rĩ ngingo. Angĩ nao magĩkaya. Auu! O na niĩ ndĩ Waitari. Makiuga, Atĩ tũtinio igoti kĩongo nakĩo-rĩ, kĩnyitĩrĩrwo nĩ kĩĩ? Atĩ mwĩrĩ na kĩongo itigithanio atĩa? atĩa? Makiuga, Matigwĩtĩkĩra, na matigũkira ki. Eeh, Gũtingĩthiĩ ũguo. Magĩcarĩkia mbu na ĩngĩ. Ii, au! Tũtigũtinio ngingo tũkirĩte. Au! makĩambĩrĩria kũina ũkai inyuothe kanini na kanene ũkai inyuothe kanini na kanene tweherie magot nyũmba tweherie magot nyũmba kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda kĩara kĩmwe gĩtiũragaga nda